א צדיק איז נישט מצומצם אין איין פלאץ, אוודאי א מענטש איז זוכה זיך אריינצושטופן אין מירון, און זיך אריינצושטופן אין די אין די אין די שמחה אין די חתונה, אבער א חתונה פון רבי שמעון דאס איז יעדער איז פרייליך, יעדער איז יעדער באקומט פון דעם גוטע מתנות, יעדער באקומט פון דעם ישועות, מען קען פועל'ן גרויסע זאכן. ווער רעדט נאך א מענטש האט א שייכות מיט רבי שמעון א גאנץ יאר, מיינסט א שייכות מיט רבי שמעון? ווי קען מען האבן א שייכות מיט רבי שמעון? עסט הערן אלע גוטע ארגענעזעישאנס, יעדער זאל זיין געבענטשט, יעדער זאל האבן אסאך הצלחה. איר קענט טאקע נישט גיין צו מירון, אלץ איז פארשפארט אבער אז עס איז דורך מיר קענסטו אנקומען. יעדער האט א געוויסע וועג. אבער א מענטש האט טאקע א שייכות מיט רבי שמעון? טאקע טאקע! וויאזוי קען מען האבן א שייכות מיט רבי שמעון אז מען לערנט רבי שמעון'ס ספרים, אז מען לערנט די הייליגע זוהר, מאכט זיך עשיר אין זויער, מאכט זיך עשיר אין תקינה זויער, מענטשן זאגן וואס פאר די פערציג מעג מען לערנען זויער, מען זאגט עפעס אז מען לערנט פאר די פערציג קען מען וואס? קען מען משוגע ווערן, משוגע ווערט מען פון עבירות, משוגע ווערט מען נישט פון לערנען די הייליגע זויער, משוגע ווערט מען פון קוקן מאוויס. השם ישמריני א מענטש היט זיך נישט די אויגן, אמאל וועט א מענטש דארף גיין זוכן א מאווי מיט א פילם מיט א כ'ווייס נישט וואס, מיט א גרויסע מאשין, מ'קען אמאל זען אויף די גאס א מענטש ווארפט ארויס עפעס א אלטע גרויסע שווארץ און ווייסע בלעק און ווייט סקרין, אה דאס איז געווען די אמאליגע וועג וואס מ'קען אריינלייגן א טעיפ, און עס האט אויסגעקוקט ווי מענטשן רוקן זיך, מאנכע האבן געמיינט מען דארף גיין קוקן עפעס, היינט איז זייער שווער, יעדע קליינער בחור'ל, יעדע קליינע מיידעלע האט אזא קליינע קליינע רעקארדער, א קליינע זאך און מען קען שוין קוקן אויף דעם, און זארג דיך נישט, זארג דיך נישט, מען ווערט נישט משוגע פון לערנען זוהר, קלאפ דיין מויל, מען טאר נישט אזוי זאגן, זוהר הקדוש מאכט נישט משוגע, פאר די פערציג, נאך די פערציג, פארקערט, מוהרא ש ברענגט פון די הייליגע צדיק, די הייליגע קאמארנער זכותו יגן עלינו שרייבט אז מען זאל מיך פאלגן. האט מען גענומען קינדער פון נײַן יאר אלט זאלן ענדיגן דעם גאנצן זוהר, עס צו זיין גרינגער אין לעבן, גרינגער צו שלאגן מיטן יצר הרע. ברוך השם, כ'פלעג לערנען מיט דיר, געדענקסט אלס קינד? דורכגעלערנט, איינער פון מיינע קינדער האט מיר דורכגעלערנט כמעט דעם גאנצן זוהר אלס קינד, עס וועט זיין גרינגער נאכדעם זיך צו צו שלאגן מיט די נסיונות, משוגע ווערט מען נישט פון זוהר, טייערע בחור אין ישיבה, טייערע וואס הערן אויס די שיעור, לאמיר זיך מאכן א שיעור אין זוהר, לאמיר כאטשיג איינמאל אין לעבן דורכגיין דעם זוהר. אפילו די אלע לייצן וואס זאגן אז מען איז נישט יוצא ווען מען זאגט זוהר מיין איך זיך יעדער מודה מען קען זאגן יא, נישט משניות מיט גמרא דארף מען פארשטיין אבער זוהר, זוהר איז יעצט יא דא עפעס א ענין פון זאגן נו נו נו קום לאמיר נעמען זוהר, מען דארף א מקווה, נו גיי אין מקווה.

און האסט אוועקגעשטעלט פופצן שיעורים וואס מ'זאל לערנען, איינע פון די פופצן שיעורים איז זוהר, און א עקסטערע שיעור איז תיקוני זוהר, דאס לערנט מען נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, דאס וואשט אפ א מענטש, און דאס מאכט א מענטש זאל האבן א שייכות מיט די הייליגע ר' שמעון בר יוחאי, ווען א מענטש עפנט אויף דעם זוהר איז ער יעצט אין מירון, איז ער יעצט ביי ר' שמעון, קען ער יעצט בעטן ישועות, קען ער בעטן רפואות, זכותו יגן עלינו דער צדיק זאל מגן זיין פאר יעדנס אלע, פאר יעדן איינעם, אלע בחורים וואס דארפן שידוכים. און וויסן מען קען זיין מקושר מיט א צדיק, ווי מען איז נאר קען מען זיין מקושר צו א צדיק, ווי מען איז נאר קען מען זיין דבוק צו צדיקים, איז א מורא'דיגע טאג לג בעומר הערסט? מורא'דיגע טאג לג בעומר וואס האט מורא'דיג מסוגל פאר גוטע זאכן, אבער לג בעומר מוז מען זיין פרייליך, רבי שמעון טרויבערט אזא שמחה אויף די וועלט, מען מוז זיין פרייליך, מען קען שוין נישט האבן די עצבות און מרה שחורה, העלפט נישט קיין תירוצים אפילו קאראנע, דאס איז שוין א אויסגעוועפטע תירוץ, א אלטע תירוץ. און אבי זאל אפהיטן אז א מענטש רחמנא לצלן ער ווערט נעבעך נישט געזונט, איז ער פרייליך קען ער זיך ארויסדרייען פון דעם, איז ער נישט פרייליך איז טאקע רחמנות, ווייל דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהר ן די צווייטע חלק סימן קפ ד, שמחה דאס איז די רפואה פאר אלע מחלות, שמחה היילט אויס א מענטש, דער רבי זאגט אז די דאקטוירים, דאקטוירים זענען מודה, שמחה היילט אויס א מענטש, פרייליך, שמחה. אביסל לפיד איז א מענטש ער ווערט אנגעשטעקט ער ווערט אנגעשטעקט מיט א מיט א מחלה קען ער זיך מוראדיג ארויסדרייען מיט שמחה זיך אנשטרענגן מיט שמחה מיט אלע כוחות דזשאוקס אלע סארטן דזשאוקס וואס מאכט מיר פרייליך שמחה אויפגעלייגט גדלות המוח נישט קיין קטנות גייט מען ארויס פון אלע פראבלעמען מען גייט א טענצל מען טאנצט גייט מען ארויס פון אלע פראבלעמען ווען מ'וויל זוכה זיין צו די הייליגע קדושה פון לג בעומר, מוז מען זיין פרייליך, מוז מען זיין פרייליך, און היכל תלמידי היכל הקודש, מ'לערנט א גאנץ יאר זוהר הקדוש, מ'לערנט א גאנץ יאר תקינא זוהר, האבן מיר דאך א שייכות מיט רבי שמעון, רבי שמעון האט געזאגט, ענן בחביביתא תליא מילתא, אונזער זאך איז אחדות, אונזער זאך איז זיך ליב האבן איינער מיט'ן צווייטן. ברסלב'ע חסידים האבן ברסלב'ע חסידים וועלן זיך ליב האבן מ'וועט זיך נישט צובייסן איינער דעם צווייטן און דער וועט שרייען איך בין די עכטע ברסלב'ע די ביסט די עכטע ברסלב'ע האט מען שוין לאנג געקענט ברענגען די גאולה ווייל די רב'ס עצות דאס וועט ברענגען די גאולה רבי נתן האט געזאגט האט מען קיבל פון רב'ן אז ווען מ'וועט ווען די ליקוטי מוהראן וועט אריינגיין אין די וועלט קען מען זיך אנהייבן גרייטן אויף משיח מ'וואלט שוין לאנג געקענט אריינברענגען דעם רב'ן אין די וועלט נאר וואס דען מ'קריגט זיך ארום. ווער ס'איז די עכטע ברסלב ווער ס'איז די פאלשע ברסלב, ווער ס'איז די עיקר און ווער איז די טפל, און ווער איז טאקע און ווער ס'איז נישט טאקע. עס האט נישט טעם אזא הייליגע טאג לג בעומר, וואס ר' שמעון האט געזאגט א ניין בחביבי סטאליע מילסן, אונזער זאך איז ליבשאפט, אחדות, קוקן גוטס איינער אויפן צווייטן, ר' שמעון ביה ח איז ארויסגעקומען פון די הייל, ער האט געזען מענטשן ארבעטן ער האט עס נישט געקענט נעמען, און ווי ער האט געקוקט איז געווארן פארברענט. איז ארויס א בת קול גיי צוריק צו די הייל מאך נישט חרוב די וועלט. נאך א יאר געווען אין די הייל איז ארויס געקומען האט ער נאר געזען גוטס נאר געזען גוטס ווי אזוי א מענטש לויפט מיט א דאסן כבוד שבת מאכט אים אזא עסק פששש קוק האט ער געזאגט פאר זיין זון קוק א מענטש נאט א דאסן אויף שבת ער פרעגט דעם איד וואס דארפסטו צוויי פאר א דאסן פאר זכר און פאר שמור פששש אה! איז דערפון דא די מקור אז מ'נעמט הדסים פאר שבת און די רבי ברענגט אין ספר המידות אויס בנים אז מ'שמעקט הדסים, צל יעקל האסט הדסים שבת? מ'פארקויפט היינט אין דא אין ביי די קארנערס אויפן גאס ווי ס'ווי מ'פארקויפט די בלומען קען מען קויפן הדסים, ווער ס'שמעקט הדסים שבת איז זוכה צו בנים תלמידי חכמים, א מלמד דארף זיכער שמעקן ווייל דיינע קינדער דיינע תלמידים וועסט דאך מאכן די גאנצע כיתה תלמידי חכמים, מהרש א ברענגט עס אין מסכת שבת דף לג אז מען שמעקט הדס אום שבת זו סגולה פאר בנים תלמידי חכמים, אנשי שלומינו שמעקן הדס אום שבת, מען זוכט וואס מען קען אלץ פאלגן די רבי, א גרינגע זאך קויפן הדסים פאר א דאלער צוויי און מען קען זוכה זיין צו באקומען בנים תלמידי חכמים, ערליכע קינדער, פארוואס באקומט מען ערליכע קינדער ווייל מען קוקט גוט אויף א גוטע זאך, מען מאכט א עסק פון א יעדע. פון א יעדע איד, מען מאכט א עסק פון יעדעס, אה קוק איך זעה עפעס גוטס ביי אים, איך זעה עפעס גוטס ביי אים, און חס ושלום אז דא מחלוקת, ווער ליידט פון מחלוקת? די קינדער פאלן אוועק, אלע חסידות'ן וואס מען שלאגט זיך, און מען צוטיילט זיך, און ס'הייבט אן צו ווערן ממש די גאנצע שבת טיש איז נאר מחלוקת, ווער ליידט פון דעם? די קינדער, די קינדער זאגן יעצט מאך מיר א פשרה, ביידע זענען נישט אמת, נו. אן א שיעור קינדער פאלן אוועק, בחורים פאלן אוועק יעדע מאל ער זיצט ביים שבת טיש, דער טאטע שפעט פון דעם רעם, ער גייט ער צו זיין חבר שפעטער הערט ער שפעטער פון דעם רעם, גייט ער צו זיין זיידע שפעט ער פון ביידע רעבעס, נו, וואקסט ארויף אז אלעס איז לצנות, אבער אז מען מאכט א, מען קוקט די גוטס פון יעדן איינעם, מען קוקט די שיינקייט פון יעדן איינעם, וואס איז די מקור פון די מעשה פון די גמרא אז רבי שמעון יוחאי האט געמאכט אזא עסק פון דעם איד? נאט קענט חוזק מאכט צוויי הדסים פאר זכור ושמור וואס אפשר אפשר דרייצן הדסים פאר י ג מידות מ'קען יעדע זאך לצנות קען מען יעדע זאך אוועקשטופן פשששט האט ער זיין זון קוק קוק ער האט צוויי הדסים קוק ווי ער האט ליב די מצוות אז מ'רעדט צו קינדער די שפראך פון נאר פאזיטיוו, גוטס אויף יעדן איינעם, וואקסן אויף די קינדער ערליכע אידן, זיי וועלן אויך זיין ערליכע אידן, אז מען זיצט ביים שבת טיש און די גאנצע שבת טיש איז איין שטיק ליצנות, בלייבט גארנישט איבער, בלייבט גארנישט איבער, הערסט אייזיק? אז די שבת טיש איז נאר ליצנות? אפילו דו הערסט א מעשה פון איינעם וואס איז טאקע א ליצנות. אבער קינדער זענען זייער זייער האקעל פאר ליצנות, קינדער ליצנות ביי זיי גייט עס אריין ווי א גיפט, און ס'שטערט זיי נאכדעם צו הערן יראת שמים, דארף נישט הערן, הער נאר שיינע זאכן, נאר שיינע זאכן, נאך א שיינע זאך אויף א מענטש, נאך א שיינע זאך אויף א מענטש, לג בעומר איז א גרויסע טאג לג בעומר, אבער מען דארף האבן אחדות, מען דארף האבן שלום איינער מיטן צווייטן. איך בין די עיקר, דו ביסט די עיקר, עכט בין איך די עכטע, עכט איז נעמטס ענק נישט אן פאר די ישיבה, דאס בעט איך ענק, דו קומסט אן צו א פלאץ און מ'הייבט אן די ראש ישיבה וועסט מוחל זיין, איך האב דיך נישט געדינגען און איך באצאל דיר נישט אז דו זאלסט מיך אננעמען פאר מיר, איך דארף נישט קיין חסידים, ס'איז מיר גוט אזוי, ס'איז גוט, ס'איז גוט אזוי, דאס איז געווען מיין מיין הצלחה ביי מהראש אויך, מ'קומען צום מהראש, מענטשן זענען געקומען פרעגן קשיות, איך ווייס נישט. גיי פרעג פרעג מרש וואס איך בין נישט דא אים צו פארענטפערן, איך בעט דיך קומסט אן דארט אין די גייסט אביסל ארויס טשילן ביינאכט, גייסט אביסל עסן, גייסט אביסל שמועסן, גייסט אביסל רייכערן, גייסט אביסל איך ווייס נישט וואס, אה ביי די וועי וואס איז פשט פון די גאנצע חיזוק יומי? ווייס נישט, ס'איז זייער פאני.

איך האב שוין געוואלט פארן פאר איך האב געוואוסט פון מהרש פון אומאן, אבער איך האב נישט געקענט פארן, איך האב געהאט מיינע מניעות, קירוב געווארן צום מהרש, פארשטאנען איך דארף פארן, אבער מיר נישט בייגעפאלן אז איך דארף גיין דאווענען ביים מהרש, הערסט? ווייל איך האב געוואוסט אז די עיקר קיבוץ איז ביי די קיבוץ, און מען איז נישט יוצא די קיבוץ נאר מען גייט צו די קיבוץ, אז כ'האב נישט געהערט דאס יעדע ווארט קיבוץ. שוין היינט נישט דא, דו ביסט נאר געקומען, דו ביסט שוין אנגעפאנגען נאכדעם וואס ס'איז חרוב געגאנגען, איז שוין נישט דא קיין קיבוץ. אבער מ'פרובירט עס, מ'פרובירט עס די יאר צו באנייען, מ'מאכט א עכטע עכטע היימישע, עכטע עכטע ריינע קיבוץ, אבער ביז'ס געקומען אין די קיבוץ האסט נישט געדאוונט אין קלויז, איך בין געגאנגען אהין דאווענען, איך האב נישט געוואוסט ווי איך דארף גיין, ממש מ'איז געקומען אויף אומאן. ווייל דארט, איך האב געוואוסט דארט איז די עכטע. איי, ס'האט מיר גענומען א. צוויי טאג ראש השנה כאפ איך מיך א מינוט, וואס טו איך דא אין אומאן? ווער האט מיך אהער געברענגט? וואס הייסט עכטע? דריי צונגען פאלגן, וואס הייסט עכטע? סאו מיין ראש איז נישט די עכטע? ס'איז נישט דא די פיקטשער, די די די די אב ד? א רגע, אבער ווער? ס'איז מיר גענומען א, ווייסטו, כ'ווייס נישט צו דו פארשטייסט וואס איך רעד, אבער.

למעשה דא דא בין איך מכיר געווארן דא איז מיין פלאץ אבער מיין ארויסצוברענגען איינער וועט קומען זאגן דאס איז נישט די עכטע דאס איז נישט די דארף מען נישט זאגן ביסט גערעכט גארנישט יא טענה נישט לאז וואס דארף מען זיך בייסן וואס דארף מען זיך קריגן וואס גייט דיך אן יענער האלט אנדערש ווי דיר פרעג דיך זאג מיר האלאו ביסט מיר איינגעשלאפן דא? העלאו! וואס גייט דיך אן אז איינער האלט אנדערש ווי דיר? ענפער מיר אייזיק. וואס ווערסטו בכעס? ער האלט אז ער איז די עכטע און ער ברענגט די גאולה. נו, ער ברענגט טאקע די גאולה. איז וואס? לאמיך זען וואס איך קען טון גוטע זאכן פארן אייבערשטן. דאס דארף מען אונז ארויסנעמען פון לג בעומר, א ניין בחביבות טליא מילסן האט רבי שמעון געזאגט. אין א נאנעס דרשו טייבעס שרייבט מהרש ן אשר בנחל אנשי נחל נוביא, דעם רבינ'ס מענטשן, א ניין, א ניין, אנשי נחל נוביא, אונז זעמיר האבן הצלחה בחביבות טליא מילסן אז אונז זעמיר זיך ליב האבן. אונז זעמיר קוקן איינער אויפן צווייטן גוט, און אונז וועלן בעטן דעם אייבערשטן אז גארנישט וועלן. גמרא פארציילט א מורא'דיגע א מורא'דיגע גמרא אין מסכת סוטה, די אלע וואס לערנען יעדן טאג א דף גמ' א דף מסכת סוטה יעצט אין די טעג פון ספירה, וועלן יעצט האבן די מעשה נאך אביסל, אז ס'איז געווען די הייליגע אמורא רב אבי, ער האט געהאט א מתורגמן, געט אזא הויכע קול, איינער וואס קען הויעך איבערגעבן די שיר וואס האט געהייסן אבי! יא געדענקסט? האט די ווייב פון אבי געזאגט פאר די ווייב פון די הייליגע אמורא רב אבי, דו מיינסט מיין מאן בייגט זיך אזוי צו הערן וואס דיין מאן זאגט און נאכדעם זאגט ער עס אויך, מיינסט ער האט נישט קיין אייגענע זאכן וואס צו זאגן? ער טוט עס פשוט ווייל דיין מאן די הייליגע האדמורי רבי אבי איז געווען זייער גרויס ביי די רעגירונג, בייגט ער זיך אזוי אראפ צו אים כאילו ער דארף ער האט אייגענע זאכן וואס צו זאגן ער קען נאך ער קען בעסער לערנען ווי דיין מאן. פששש זי איז געווארן פון דעם ברוגז די די ווייב פון די הייליגע האדמורי רבי אבי און זי ווארט אפ איר מאן ביינאכט און זאגט האסט געהערט האסט געזען האסט געהערט וואס זיין ווייב זאגט האסט געהערט וואס ער האט געזאגט ער זאגט פאר זיין ווייב און זי זאגט מיך אז ער דארף דיך נישט האבן. ער קען אליינס פארלערנען שירים בעסערע שירים ווי דיך, ער מאכט זיך נאר כאילו ער איז דיין דאלמעטשער, און די הייליגע אמורא רב אבי הערט איר אויס, און ער זאגט איר וואס א חילוק צו ער דארף מיך יא צו ער דארף מיך נישט, די עיקר איז אז צווישן מיך און אים ווערט די אייבערשטענס נאמען גרויס, יא? דאס הייסט א ענף. וואס איז א חילוק, ער איז די עכטע, איך בין די עכטע, איך בין די עכטע, ער איז די עכטע, אבער דאס איז זיכער אז צווישן מיר און אים ווערט דער אייבערשטער'ס נאמען גרויס, דאס איז א צדיק, וויל נישט איך, דיך, דיך, מיך, איין זאך וויל איך, די אייבערשטער'ס נאמען זאל גרויס ווערן, דאס דארף מען אין זיך פארנעמען לג בעומר, ווער די עכטע, ווער געהאט מער מענטשן, אונז? און ווען איך פלעג פארן אין אומאן, אנפאנג פלעג איך גיין אין מקווה אין די קלויז, דארט איז איין גרויסע מקווה, די מקווה איז אונטן, נאכדעם איז דא צוויי שטאקן א קלויז, ספרדישע קלויז, אשכנזישע קלויז, קומסט ארויס אין מקווה, עס איז קאלט אינדרויסן, קענסט נישט גלייך ארויס גיין, מוזט דיך אביסל אפווישן דיינע אויער, מאכן דיין פאות, שוין דרייסט דיך אביסל ארום דארט, און די וואשט דיין הענט, האב אלץ געזען ווי מענטשן גייען ארום און ציילן די זיצן. איינס צוויי דריי פיר זיי וואקן דורך די בענק אהין און צו א ליידיגע שול לאמיר זאגן פארטאגס מען דארף נישט דעמאלטס ער ציילט און זיי שרייען זיך ווי גייט צייל אפ די גאלערי דאכט מיר נעבעך א קטנות פון א מענטש ער קומט אויף אומאן ער מוז אפציילן וויפיל זיצן איז דא אז ווען ער קומט צוריק אויף אמעריקע זאל ער קענען זאגן פאר זיין חבר אז דו ווייסט נישט וואס הייסט א עולם און דאס איז תלוי די רבי וויפיל מענטשן ס'קומען און דאס איז תלוי זיין רבי און דאס איז תלוי זיין פלאץ אלס קטנות'ן, קינדערישקייטן. א ברסלב'ע חסיד האט אמאל געהערט ווי איינער זאגט א חסיד נאך שמחת תורה, דו ווייסט ס'איז געווען נעכטן ביי די הקפות? סכנת נפשות! סכ די רבי איז אריינגעקומען, ס'איז געווען סכנת נפשות! סכנת נפשות! אין די גרויסע שילן ווי ס'איז דא אסאך מענטשן, נאך די הקפות, ווען מ'קערט אויף די שול קערט מען אויף א קנ, מ'קערט אויף זייער אסאך קנעפלעך, ס'רייסן זיך בעקיטשעס.